Tito capítulo uno. Pablo ohai Títope. Che Pablo, Ñanderuete rembiguái ha Jesucristo apóstol, ha'e cheporavo ajerovia hag̃ua hese ha ahupyty hag̃ua ikuaapy añetegua ohechaukáva tekopotĩ rupi. Ñaha'erõ ñaína pe tekove tapia g̃uarãva Ñanderuete ndikatúi ijapu, opromete va'ekuégui umi ára aty guasu mboyve. Hi'araitépe Ha'e ohechauka Iñe'ẽ añetegua ha he'i va'ekue chéve amoherakuã hag̃ua tetãnguakuérape ojesalva hag̃ua Jesucristo rupi. Ko kuatiañe'ẽ kóva che ahai nde Tito, che ra'yetévape, jajerovia rupi Jesucristo rehe. Ñanderuete ha Jesucristo ñandesalváva iporiahuvereko ha ipy'aguapy toĩ nendive. Mba'éichapa oiko va'erã umi ansianokuéra? Che roheja va'ekue Crétape remoĩporãmba ha reiporavo hag̃ua umi omyakãvape pe iglésia rembiapo ansiáno opaite itávape. Che ha'e haguéicha ndéve, pe ansiáno hekopotĩ va'erã, hembireko peteĩete va'erã, Ita'ýra ha itajýra ojerovia va'erã avei, ha'ekuéra ani hag̃ua oiko rei ha iñe'ẽrendu porã va'erã. Pe ansiáno oiko va'erã iglesiagua rerekua añetegua ha heko peguáva ramo. Anítei ha'e ojapo ha'e voi oipotaháichante, anítei ipochy, anítei ika'u, anítei oporonupa ha anítei ipirapiryrayhúva, imbohuparayhúva uvei ha ohayhu va'erã mba'e porã, iñakãguapy va'erã. Hekojoja, iñe'ẽrendu va'erã, ojejokokuaa va'erã, ha'e oiko va'erã hekópe Ñanderuete ñe'ẽ ñanerekombo'eháicha, ha'e oporohekombo'ekuaa ha oñatoikuaa hag̃ua umi iñe'ẽrendu'ỹvape. Heta ningo umi oñemoĩva iglésia rerekuaa ansiáno rehe omyasãivo ipensamientokuéra oporombotavy hag̃ua, ha umi oñemoĩvéva ou Israel retãgui Umívape ojejurumboty va'erã, ha'ekuéra ombyai heta ogayguakuérape ha oporombo'e mba'e vyrorei oipotágui ipira pire. Peteĩ Cretaygua iproféta voi he'íma, Cretayguakuéra tapia ijapu, ipochy rei mymba iñarõvaicha ha oiko reisénte, ko ñe'ẽ oje'éva ningo añete. Upévare eñe'ẽ pohýi ichupekuéra hesãi hag̃ua ijeroviápe, ani hag̃ua ha'ekuéra ojapysaka Judagua ñe'ẽ vyrorei rehe térã yvy arigua rembiapoukapy rehe oñemomombyrývape añeteguágui. Opa mba'e ningo ipotĩ umi ipotĩvape g̃uarã, umi oñemongy'áva ha umi ojeroviase'ỹvape katu mba'eve na'ipotĩri, ipensamientokuéra ha ipy'apy ñe'ẽ ikangy voi. He'i ningo hikuái oikuaaha Ñanderuetépe, hembiapo vai rupi katu ombotove ichupe. Tekove mbojeguarupy, naiñe'ẽrendúiva ha ndojaposéiva mba'eve iporãva. Tekombo'e hesãiva. Tito capítulo dos. Nde, Tito, emyasãi pe tekombo'e hesãiva ha hekove peguáva, Ehekombo'e umi kuimba'e tujakuérape tojejokokuaa, tohechauka hekove rupi okakuaamaha ijerovia ha heko potĩme, ta iñakãguapy, tojerovia hekópe, toporohayhu, ta ipasiénsia. Ehekombo'e avei kuñakaraikuérape ta hekopotĩ Jesucristo rehegua teévaicha, anítei ijurumy'ỹi, anítei oka'u, Toporohekombo'e mba'e iporãvare uvei, umi kuña imitãvévape, tohayhu iména ha imembykuérape, ta iñakãguapy ha'ekuéra, ta hekopotĩ, toñangareko porã hóga ha hogayguakuéra rehe, toiko iména poguýpe, ani hag̃ua avave oñe'ẽ vai Ñanderuete ñe'ẽ rehe, ehekombo'e karia'ykuérape ojejokokuaa hag̃ua, ha ndete voi ehechauka opa mba'épe ne rembiapo iporãha. Eporombo'e mbo'epy hesã iporãva ha tekopotĩva, eiporu ñe'ẽ iporã ha ipotĩva, ani hag̃ua umi oñemoĩva nderehe ojuhu peteĩ mba'e nde rekovépe oñe'ẽ vai hag̃ua nderehe totĩ uvei. Ehekombo'e umi tembiguái reípe, esklávope, oiko hag̃ua ijára poguýpe opa mba'épe, tombovy'a ichupe, ani hag̃ua oñemoĩ hese, ani omonda, Toñangareko porã uvei Ijára mba'ére, ani hag̃ua avave oñe'ẽrei Ñanderuete ñe'ẽ porãite rehe. Tahembiapo porã uvei, ombojegua hag̃ua Ñanderuete ñe'ẽ porã tembiapo porãite rupi. Ñanderuete mborayhu ojehechaukáma voi osalva hag̃ua opavavépe. Imborayhu ñane rekombo'e japoi hag̃ua ñande rete ro'o rembipota vaígui ha ko yvy'arigua rembipota vaígui, jaiko hag̃ua akãguapýpe, hustísiape, Ha ñemomirĩme ko ára aty guasu kóvape. Ha ñaha'arõ hag̃ua Ñanderuete ha Jesucristo ou jevy hekoja jeipa reheve ñandesalva hag̃ua. Ha'e voi ome'ẽ hekove ñandesalva ha ñandepe'a hag̃ua aña reko vaígui, ñanemopotĩ ha jaiko heta potĩva ramo ichupe g̃uarãnte, ha ñande ñanekyre'ỹve jahávo jajapo hag̃ua tembiapo porã. Ko'ã mba'e emyasãi ha ehekombo'e, aníke eheja avave nande'apói mba'eve ramo hikuái. Jesucristo ra'y ha rajy reko pyahu. Tito capítulo 3. Emomandu'a Jesucristo reheguakuérape oiko hag̃ua tetã ruvicha ha mburuvichakuéra poguýpe, ta iñe'ẽrendu ha ta ikyre'ỹ opaichagua tembiapo porãme, ani hag̃ua oñe'ẽ vai avave rehe térã oñorairõ, ta ipy'aporã uvei opavave ndive, Ñemomirĩ reheve, ñande voi yma ñande Vyy Ruakue, nañaneñe'ẽrendúimi, ñande japia va'ekue avei tape porãgui jaiko hag̃ua opaichagua mba'e vai rembiguáirõ, jaiko aña rekópe, envídiape, py'arópe, ha upévare ambuekuéra oiko ñanderehe ija'e'ỹvaramo. Ñanderuete ñandesalva va'ekue ipy'aporã ha imborayhu rupi, ndaha'éi yvy'arigua rembiapo porã rupi, ijeporiahuvereko rupi uvei. Ha'e ñande salva pe ára ñande jajevautisa hag̃ua ha ñañemonase pyahu jevy ramo guare pe Espíritu Santo rupi. Péva ha'e oñohẽ ñande ári hemby hag̃uáicha Jesucristo rupi. Ñanemopotĩ ha ñanemoĩ porã hag̃ua Ñanderuete ndive imborayhu rupi ha jahupyty hag̃ua pe tekove tapia g̃uarã ñaha'arõva. Ko Ñanderuete ñe'ẽ kóva iporã jarovia hag̃ua ha upévare che aipota nde ehekombo'e kyre'ỹme umi ojeroviávape Ñanderuete rehe. Ha'ekuéra toñeha'ãmba ojapo hag̃ua heta tembiapo porã. Nde, Tito, eñemomombyry ñe'ẽ juapi reígui, ha ñande ypykuéra réra aty ñemongeta reígui, ha eñembo'yke avei umi ñe'ẽ juavy ha ñe'ẽ juapígui Moisés rembiapoukapy rehe. Ko'ã ñe'ẽ ko'ãva nda'iporãi mba'evéramo ha vyrorei voi. Eñatõi porã upe ermano gua'u omboja'osévape Jesucristo iglesiaguakuérape. Peteĩ térã mokõi jevy ha nohenduséiramo ne ñeñatõi emosẽ ichupe iglésiagui. Eikuaa porãke ha eheko vai ha oñemohembiapo vaiha, ha noñembyasýigui ojapo vai haguére ha'e voi oñekondenáma. Pablo ñe'ẽ ipahapegua. Che ajokuáiramo Artemas térã Tíquico ne rendápe, eñeha'ãmba ha eju che rendápe Nicópolispe. Upépe apytase pe ára ro'y aja. Epytyvõkena Zenas, pe avogádope ha Apólope opaite hemikotevẽme, oho jevýramo hikuái omoherakuã hag̃ua Ñanderuete ñe'ẽ ambue távape. Ñande reheguakuéra tojepokuaa avei hembiapo porã rupi oipytyvõ hag̃ua ichupekuéra hemikotevẽme ani hag̃ua opyta hikuái hi'a'ỹre. Opaite oĩva guive chendive penemomaiteiuka. Emomaitei opa ermanokuérape ore rayhúvape ha ojeroviáva guive Jesucristo-re, ñande ryote jeporiahuvereko toĩ opavave pene ndive. Filemónpe. Filemónpe capítulo uno. Pablo ohai Filemónpe. Che Pablo aime yvyrakuaó pe kárselpe Jesucristo rehehápe ha che hermano Timoteo ndive ore romomaiteiuka ndéve nde Filemón, ore rembiapoirũ rohayhuetéva ha ore reindy Ápiape, ha ore ñorairõmegua irũ Arquípope ha opaite iglesiaguakuéra oñembyatývape nde rógape. Ñanderuete ha Ñandejára Jesucristo jeporiahuvereko ha ipy'aguapy toĩ penendive. Filemón mborayhu ha jerovia. Tapia che agradese che ruetépe che mandu'ávo nde rehe che ñembo'épe, ahendúma nde rehayhu ha rejerovia porãha Jesucristo rehe, ha rehayhuha avei opaite ojeroviáva guivépe Jesucristo rehe. Pe jerovia ñande jarekóva Jesucristo rehe, tokakuaave nde pype reikuaa porãve hag̃ua opaichagua mba'e porã ñande jarekóva Jesucristo rupi. Tuicha vy'a ha angapyhy oñeme'ẽ chéve ne mborayhu rupi, nde che ermáno ahayhúva remokyre'ỹ haguére ñane ermanokuérape. Pablo ojerure Onésimo rehehápe. Jesucristo rérape, ijáno jepe chéve che ha'e hag̃ua ndéve mba'épa nde rejapo va'erã. Ndaipuruséi ko derécho arekóva Ajerurese uvei mborayhu rupi che ra'y jerovia reheguáva Onésimo rehe amoñemoña va'ekue ko yvyrakuaópe, che Pablo, che tujáma ha aĩ gueteri yvyrakuaópe ajerure hesehápe. Yma, Onésimo rembiapo nanembovy'aiete, ko'ág̃a katu hembiapo iporãite ndéve ha chéve g̃uarã, péina amondo jevy ichupe ne rendápe, emog̃uahẽ porãke ichupe che ramo guáicha. Che aipotave ha'e opyta che ndive chepytyvõ hag̃ua ne rendaguépe, Aimégui yvyrakuaópe Jesucristo rehehápe, opáichavo ndajaposéi mba'eve nde reikuaa'ỹre, ani hag̃ua nde rejapo pe tembiapo porã che rojopy haguére nde py'a porã reheve uvei. Ikatu ningo kovarãnte ra'e ha'e okañýma va'ekue sapy'ami ndehegui oñeme'ẽ jevy hag̃ua ndéve tapia g̃uarã. Natembiguaivéima ramo ñane ermáno jahayhúva ramo uvei, che ningo ahayhuete ichupe, nde katuete rehayhuetevéta ichupe, Ha'e ñande rapichaháre ha ko'ág̃a avei ñane ermanoháre Jesucristo rupi. Upéicharamo nde cheguerekómagui ne irũetéramo, emog̃uahẽ porãke ichupe che téramo guáicha. Oiméramo ha'e ombyai peteĩ ne mba'e térã odevéneramo ndéve, emoĩmba che kuéntape. Che Pablo, amyangoviapáta ndéve ha'e odevéva guive ndéve, che potee rupi che ahai ko kuatiañe'ẽ nde rehecha hag̃ua hi'añeteha, ha'ekuaáramo jepe ndete voi redeve avei chéve, Che amo herakuãgui Jesucristo-pe ne rendaguépe, Primera de Timoteo cinco, diecisiete, dieciocho. Néi, che hermano, tavy'ami che nde rupi, Ñandejára Jesucristo rehehápe, embohory che py'apýpe Jesucristo rayhupápe. Arovia nde ne ñe'ẽrendutaha che ahaíva guivépe ndéve aikuaa porã voi nde rejapovetaha che ajerure va'ekuégui. Embosako'imi avei che rendag̃ua Aha'arõ ningo ha'e kuéra opoitaha che hegui pende ñembo'e rupi, peteĩ jopói ramo peẽme g̃uarã. Maitei paha. Epafras, che irũ yvyrakuaópe Jesucristo rehehápe, ne momaiteiuka ha avei Marcos, Aristarco, Demas ha Lucas che pytyvõhára kuéra. Ñandejára Jesucristo jeporiahuvereko toĩ pende Espíritu ndive.